hello guys welcome back to my channel knowledge shoko so panapa guys tinenge tichitaura zvakawanda wanda tinenge tichita mainterview tichikudze zviri kuitika munyika yezimbabwe so today guys toda kubetsera ndakambotaura nezvemagasi so today toda kumbotaura nezvemagasi kuti muzimbabwe vanhu vari ku vari kuita maproject nemagasi kuti vari kuwana mari sei uyezve profit yacho iri papi kuitira kuti kune uya anenge achida kuita zvemagasi kuti adii azive ave neruzivo chairo chairo because kune vanhu vari kutaura zvekunyepa kune vanhu vari kutaura zvekunyepa so guys today ndinopai full information about magas kuti zvinomboita sei unoorder sei unowana profit sei zvinofamba sei so today ndina mukoma patrick vachange vachitiudza eh, kuti project remagasi rinofambiswa sei e mukoma patrick muri sei muri sei mukoma aiwa ndiri bho ini so toda kuti muudze mhuri yezimbabwe kune avo vari diaspora vada kudzoka kumba vada kuita maproject egas kuti zvinofamba sei profit yacho iri papi uyezve pane malosses here zvakamira sei orit ndikangoti chekutanga ndingangoti kuti utange kugadzira mudhuri wechishedhi chekuita magazi ichi yeah. unogona kusatanga ne150 dollars yes.
okay. 150 iyi inenge yakabatanidzira mari yecement mm. nemari yemasimbi nemazengi unenge uchitanga kustarta business Alright. and then wotevera kutenga tengi mm. tengi kana riri nyowani mm. unokwanisa kuriwana ne sorry rege tikuradzei tengi racho right setengi ramuri kuona iri guys rakadai so kana riri nyowani riri nyowani eh. unokwanisa kuriwana kana ne 80 dollars or iri riri nyowani asi kana rava second hand 45 40 unoriwana tengi so tengi ringe rakazara negasi kanonge risipo uchitanga uritenga rinotenga rakazara negasi alright inge rakasangana ndikasori togonodzokera okay alright okay so eh, watenga tenge rako profit iri papi profit patenga apa uchirifila iwewe kana watengesa gasi raunotenga riri mm. unorifilisa rokubuditsira profit ye 112 dollars nekuti iro rinenge rine 57 kg saka profit pa 112 dollars ipavo profit yepo i 22 dollars okay 22 dollars ndo profit yepo nekuti pane mari yauchabhadhara munhu anenge achishanda pabasa eh, eh. i 10 dollars per tank ndiyo unopa munhu anenge achishanda pabasa wotevera kuti iro kunorifila i 65 asi pane transport zvinoenderana mm. noone kuti konzvimbo yaunenge uriwo zvinenge zvakamira sei ndo zvinoenderana nemari asi inini mari yandinobvisa yetransport iten mm. dollars yandinobvisa transport wotiwo pane mapaipi mapaipi yo paipi yo inoita 45 dollars
guys mapaipi amuri kuona pane iyo paipi varatidze paipi iyo ndomapaipi atiri kutaura nezvawawo or mapipe okay alright mapipe inoita 45 dollars koya scale mm, scale scale inoita 55 dollars okay scale ndiyo inoita sekuti dure panodiwawo mari yekuteera mutero nekuti zvinoda mutero izvi mm, mm. saka mutero wemagasi unotangira pa 45 zvichiinda ndowatinobhadhara isusu kotiwo kana usina mutero vakakubata ndopaunowana malosi ndopane losi yacho ipapo pakuti ivo vakakubata usina mutero 130 dollars iyo hamutaurirani nekuti izvi hazvidi zvisina mutero izvi zvinoda kuti ungoshanda zvinhu zviri clear wakapedza koita panodiwa simbi toti connector rere rinosungirwa rere pagasi kana wakufila rere connector rere rinoita ten dollars asi kuti iwe kuti zvikufambira unofanira kugara netuwe nekuti kune mamwe magasi ari kugadzirwa iko zvino ekuti haripindi pane rimwe rikona kupinda pane rimwe pane rimwe risingakwani rinoramba saka iwe anenge achida ari two saka tingangoti ne twenty dollars yaanoshandi yaanotenga chi maconnector okay okay iyi mhuri yezimbabwe munenge mazvinzvira kune vanoda full information munongouya kuinbox then ndokupai full information kune vasinga vane vasina kunzwisisa because panotaurwa pane vamwe vasinganzwisisi but kune vatonzwisisa e, ndomafambiro azvinoita so guys zvine mari zvinhu izvi kana uchinge wazviita une moyo unoda uyezve zvinodhipenda nenzvimbo yaunenge uri kuti makasitoma ako akawandawo zvakadini kuti vanhu vari kuda gasi vakawanda zvakadini so tiri kutendai mukoma patrick nekutipa information eh, handizivi uh, kamuda kusiya nhamba dzenyu kuitira kuti kune vanenge vachida kutanga business iyi vanogona kubatai vachida full information kubva kwamuri ndizive nhamba dzangu ini dzinoti 078 562 4416 ndo number dzangu idzodzo Ah, alright uh, ndombura mugweza code kutoti kune vasiri muzimbabwe pane vari kutotiona izvezvizvi vasiri muzimbabwe vari kana uk vari kusouth africa vari kunyika dzakasiyana siyana saka maybe vanogona kusaziva kuti tiri kutefenyura tiri kupi saka tokumbira kuti muise code yenumber yenyu like munomu plus 263 then mobva mangozoisa plus plus 263 78 562 4416 plus 263 78 562 4416 Alright guys, so vanenge vachida kubata mukoma Patrick munovabata panhamba dzavanenge vataura idzo ndodzipa WhatsApp ati or munongovabata then vokudza full information eh, pamagases guys vanoita mari so thank you guys for watching i love you